ni tiva i ri munhu wo cina mandla because loko u cina ku xota switirhi a swi ni tsakisa ngopfu ene vanhu vo tala va ku tiva hi ku hikuva i kota ku cina eh, i cini xi nga endla ku ze i tikuma se i la ku humesa music wena se swi vula swi vula ku hinkwenu se hi ta hi ta gini ve tinkambi la oh reason ya mina yo va ni tika music is because ah, mina ni ri munhu wo cina the way leswi mi nga swi vutisa hi swona sa ni famba ni kha ni rhamba rhambiwa tindhawini mavo ni kha ni kha ni rhamba rhambiwa tindhawini ni bohe

avuxeni maxaka ni ta to ku hambanahambana vito ra mina mina mandla hi le gere gingirikani wa ka maxavani khenso swi na ku ka mi joyinile ya le ka nkanelo wa gingirikani ni kha ni ku eka sidora ki tsholekile nyoro amthesi nto torha if mi ri vanhu lavantshwa hi kombela ku mi subscribe mi endla swilo swa kahle mi tlhela mi indicate the red button and also the clock there ku ri loko hi endla tixo ta hina n'we mi nga sele ndzhaku mi nga titimeli va nga titimeli lama titimeli so a friend of mine his name is mandla mathe i ni sendele risimu ra yena ku ni ri yingisela guys leswi ni nga swi twa hayi hayi hayi a ku ri hava ntsako ndhawu leyi a ku ri hava ntsako ndhawu leyi a ku ri hava ntsako ndhawu leyi i think we may just have another hit ni swi vone ku huma vamhana vafana va dali va va munhu wa munhu guys va turn around tinsimu to tala ti humile leti ti nga tsakisa to nandziha swinene ri xigazeni lembe leriwa swa ku vanhu va tirhe vanhu va le ku fukuzeni ka lembe leri a swi tiku why lembe leri nga ri lembe ra tihiti guys hayi hayi leswi ni swi twaku laha

King Sazo is a friend of mine as well. Hi lo nga endla risimu leri ni nga tshama ni ri humesa va ku ku xota switirhi. Ni famba na King Sazo na Vurvai. Ah guys swilo swa kahle swinene la. Swilo swa kahle swi kusukela ka mphakati la. Mi njhala ka mphakati. Ni ka ni eka salute mi nga titimeli. Eh mandla mathu ni ka i phamela swa kahle guys. Ni la ku kahle kahle let me go to he ka youtube i think ni ri post nsimelo ka youtube ya mina mi nga mi ya ringisela kona as well mara he's also streaming it on digital platforms leri mitakaro ve ri vanhu va mitakaro kahle kahle eh ku ri mandla mati famba na king josh ka risimu ra kahle swinene guys leri lava hi ri tela kwala ka youtube never hayi hayi hi nge ri luzi hi nge ri luzi hi ta tlhe hi tlhelela ka ti-whatsapp ta mina na yena maybe nga maybe nga n'wi kuma na yena moyeni a hi swi tivi ku ri hi nga n'wi kuma na

i famba kahle na uh, king josh lawani i ri wa ri streamer swinene leri and mandla mathe is very huge ka tiktok guys mi nga rivali sweswo eh, he is huge ka tiktok so please follow him on tiktok and also mi streamer swinene leri wa ka ti-digital platforms ri ri kona um mina ni ri tlanga from my channel a ka ka ka nkanelo wa gingirikani ni yo ri posta ku ri at least vanhu va kota ku ku ku ku va twa hi rona risimu leriwani okay bo ni tshika swa swone risimu leri ra ba there's no doubt mo ni mo ni mi komba swo swin'wani um va kha va ri

okay muni mi komba swilo swin'wana swo swo tsakisa swinene this is the best verse for me ka sikarisimu leriwani you don't want to miss

because he did tell me that today he's gonna be in the studio so i'm thinking he's cooking something else manta please please please please guys go and stream this song on digital platforms and go and listen to this song uh, hi ku ya mina risimu lero ra ra qualify ku nghena ka december lero hi cina hi rona december lerona already it's official for me from me already lava va nga ta humesa ti-album sweswi va fika va fika va ndla swo swo mpaxula mpaxula ta va siya handle hina hi famba na mandla sweswiwani it's a good thing ku ri ku ve na mhana vafana ku va na papa rhulani ku va na dali ku na ku va na munhu wa munhu ku na turn around ku ti tele tinsimu hambi swilo swa tolo guys ku na tinsimu leti nga humetela to nandziha ta kahle lembe leriwani eh, i will say big ups even na ti-genre letin'wana ta ta xitsonga ti ndle kahle even na ti-hip hop vanhu va le ku va le ku va le ku enjoyeni ka music this year i feel like creativity ya this year the creative juice is just at the top this year ka ka ka ka music wa xitsonga which is good very very good hi ta twa ti-album leti nga ta huma kuto ti ta ti hi khomeleke yini oh okay i think someone is coming back to me oh this is mandla let me see if i can take him uh, i think he's calling me i don't know why I'm... okay i'm accepting mindlo Allah. yo hi trina a va vulavuli a vulavuli hayi hayi hayi leswaku a mi lavi hi wisa n'wina mi lava ku hi vulavurisa n'wina yini na you are live on kanelo wa gingirikani mandla eh eh okay your live on kanelo wa gingirikani man eh ni lo kutlanga ka risimu ra wena la ni twisa vanhu risimu ra wena ni nge hey risimu lero ri ta hi dlayisa ku cina ri ta hi dlayisa ku xava byala eh va December lava timhaka timhaka timhaka ku ta va na timhaka kona madi timhaka hi vava eyi a hi endlela swona ku vona timhaka ku va na swingendlangendlaka na swigaputanana va nga titimeli a ah, va nga titimeli leswaku i tivambini phela laha hi mfumo eyi hayi zamazameni heyi a ku ri ku tirhiweni swinene ku tirhiwe swinene risimu leriwani i vanhu va mutakaro ya vito ra risimu vanhu va mutakaro na vinyi va rona i vanhu va mutakaro ko va ku we didn't use the the name okay I, I, I, I think, before I, yeah before twana nhlamulo before ku ku va na track everywhere laha hi famba kona ni hina hi vanhu vo famba kha hi cinacina se mm. a va ku hi laha vanhu va mutakaro va fikile so mm. then we decided to use the name vanhu va mutakaro hi endla risimu hi rona swi vula yini vanhu va mutakaro emandla

hayi a khensa a ni nexe ha hisa eh, hikuva na ni tirha project josh la ni famba ni vona i famba na king josh ya ni famba na king josh xi kwini king josh xa ha ri xikolweni king josh ma xi le eh. ku tsaleni o oh, xi le ku tsaleni eh. eh, eh king says lo phela producer ya mina ni vona i producer hi king says wona ni ni yivele producer wena kahle kahle hayi a ni vangi producer mandla gingirikani i nyike ti-producer ma hleketa loko mi ni sendela risimu rin'wana ra ha ku huma ni ku hi leyiwani ri chawe king sezo ivi ni tsakela sound ya yena ma vona ya eh, loko hi ku ku xota switirhi Ya ku show taps ti ti sa hamul. Ti la ke te ra De ti. di. Do de di a ti karhata. Ma u hleketa ni ni heta ni ku ni komba ku endla video kumbe xani ya swi nga endla swin'wana. Ya. Ya. Ni ni ni a ni kha ni byela vanhu la ni ku phela mina a ni a ni chayisi thyaka la ka nkanelo wa gingirikani loko swi nga bi nge ni twi ni ta ni ta rhasa rhasa hi swona. Oh, I thyaka ni. hayi loko to za ti fika ka kambelo ya gingirika wa swi twa ku ya eh. ti fike swilwini hi vava eh hayi na ha khensa swinene loko ka ne va gingirika va amukeli vanhu va mutakaro a vanhu va mutakaro ha va va ku karhateni na tshemba va ku karhateni ku vanhu vo tala va social media eh hi kule ku tikeni TikTok a na ha vuli la la wo swi kota vele ku hi bloka blokeni vele ku hi reporteni se heyi so va blaka blaka e, e, ni tiva i ri munhu wo cina mandla because loko u cina ku xota switirhi a swi ni tsakisa ngopfu ene vanhu vo tala va ku tiva hikuva i kota ku cina e, i cini xi nga ndla ku ze i tikuma se i la ku humesa music wena se swi vulaka hinkwenu se hi ta hi ta gini ve tinkambi laha Ah, oh reason ya mina yo va ni tika music is because ah, mina ni ri munhu wo cina the way leswi mi nga sungulisa hi swona sa ni famba kha ni rhamba rhambiwa tindhawini ma vo ni kha ma ni kha ni rhamba rhambiwa tindhawini ni bohe ku cina hi risimu ni nge cini hi hi minoti se ni fanele ni cina hi risimu so mi kuma ku ni va ni kha ni tirhisa tinsimu ta vana ende vana a va swi tsakeli Mm. hi ku ni tirhisa nsimu ivi ni tlhela ni posta ni ka tiktok ni ku a ni performa ku it means uh, ni tirhisa ti-resources ta vanhu Vanhu. ku, ku endla mali so then i decided ku ri ni fanele ni ni nge music mina i'm not good at singing ku vula tiyiso no Yeah. zamazama sweswo na sweswo kwala na kwalaho se ni ku hayi ni fanele ni ti endle risimu leri ngo ra mina leriwani ku laha yi nga ta nghena kona yi yi kota ku performa rona a vi loko ri endla vanhu va se va sungula ku ri tsakela se it means se na mina ni qambi ha no ni le kuteni kwala ka malamulelo ni ta mi vona na na silzo hi fane hi bula ku ri i fane ni nyika i fane i nyika homu kumbe i nyika huku i fane ni riha something ya ya ya mi mi endla tano mi endla tano mi kota ku fika eh swa tsakisa ku va mi ri kona kusuhani ko ku swo tani nge vuli mara na mi tiva ku loko mi ri kona hi tshama hi ri ku hlekeni ah no no dzile ku vavisendile dyo wa titwa swi ta nga titwi wena ya ni nge titwi ni nge titwi hi mhaka ku va endli ku ri va improvisa undi ku yi nga yi nga yi nga yi nga humi ka munhu lowu mu n'wi fonelaka ah va delela vanhu lavowa va delela va delela a la ku endla swo swiwa swa kahle ngopfu hayi vanhu va mutsakari himpela mutsakeni eh. mutsakeni no hi mandla hi ta vulavula ni khensile nkarhi wa wena na swi taku u busy busy mi ku vona u ri studio na king sezo ku ndliwa risimu rin'wana risimu ya ku endliwa risimu rin'wana hi mhaka ku hi kuma kuminya tigiginyana se hi nge ya phefuma risimu rin'we so hi le ku ah. endleni ka tinsimunyana timbirhi to ti-booster letiyani han no ni le ku fikeni kwala ka mphakati eh hayi fikani alright fikani fikani na na khensa khensa khensa mandla mandla mathe mandla mathe hi lona mandla mathe kusuka la ka malamulela a hi swona hi swona gingirikani legere eka store si nga titimeli wani ka endlini na xi mara a yi biyiwexe

ene bandla ena mi ri phela heyi hano ni khesile guys ni khesile ni tshama ku mi ri twi risimu ra mandla and i vula hi vulavule na yena swa kahle ngopfu swi tsakisa swilo leswi a swi endlaka mandla mandla mathelani ni khesile ku va na yena ndla tsimi ta vanhu ku ndla ku cina hi tsimi ta vanhu a swi kahle guys swi kahle ku mi ndla tsimi ta ku na mi cina hi tona so mandla he's he did the call so yeah ni khesile guys ni khani ku eka sdors ke tsholekile nyora i'm thirsty ni twa tora